Ji ber ku xelkê Ken'anê deyndorê wan o ye, çimkî wan rastiya nîşa xelkî dayî. Demê ew di nav nivînê di mirinê de, ew gelek şey dayê te bû. Ewî digote me, piştî mirina min Ye'qûb dîbîte pêxemberê vê ummetê û her wisa dîbîte serkêşê binemala Umranî ya. Ez pêt vî harîkariya Rehawiya Pîroz im û daxwazê ji Xwedê dikim ew şiyanê bi vê çendê bide te min. Ev qemîsê bapîrê me Îbrahîmê hêlay bo babê me Îshaqî û babê me Îshaqî jî bo kurê xwe yê hêlay. An ku nû ke tu xwe danê wî. Tu yê ji Kenanê dîr bûyî, ev ca min biryar da ez vî qemîsê ji babê xwe wergirim heta ku te bibînim. Û min soz dabû ez ev êmanetî biparêzim heta ku te bibînim û êmanetê babê xwe bigihînme te.

Ez û hemî xelkê Kenanê sozê deng ku tu pêxemberê Xwedê piştî mirina pêxember Îshaqî û ev şehdeyê deng ku tu hinartiyê Xwedê û pêxemberî wî ey pêxemberê Xwedê.

Asya birsî me. Ma tu bo me xwar nêne û yî dade. Ka ne xwarin em gelek birsî ne. Bêhna xwe fireh ken. Eva hewa xêr e. Ha bixwin.

Çi çê bûye? Hîn bû çî naxwin? Heve gelek o kême. Te bû çi gelek do Yusufî? Xwe bêdeng ya xwe naxwe bixwe. Bala xwe ji kurkî vegele ya. Eve tu çi dikey? Kicekî wê naxwe fireke. Ka Binyamînî bide fmin û tu xwarine bide zarokê di xwe. Çav dêriya van zaroka hemiya pêk ve neapsane heye. Ez lomeyê Leyayê nakem. Xwedangirina her du zarokê di Rehîlê beramberî xwedangirina her heft zarokê di wê ye. Ez dubare daxwazê ji te dikim. Hemî dema xuziya min li jiyanê ew bû min zarok hebin. Belê patano ke xuziya min bi cih nehatiye. Û ez nikeya li dumahiya bihara jiyê xwe. Û ez hîvî dikem tu daxwaza min bi cih bînî. Û ez kurê Rehîlê li dev xwe xwedan kem. û piştrast be ez dewsa çavê xwe demê her wekî ew zarokê min sehke leyayê çenda mijîla bi xwedankirina zarokê di xwe ve ji ber hindê serde pêtiviya tu bihêlî ez çû sivîl dev xwe xwedan kem. û ez di çaşê min şû dîr kevim. Yaqûb hizir neke ez dê wî beme cihekê dîr. û eger her roj carekê min ew nîşe te neda paşê tu dişê ewî ji min wergirî. Û li min bibûre eger carekê te dît min kêm we sek di rasta wî de kir. Û ez hez dikem. Tu bihêlî ev jiyê min hemiyê mayî dirist dayî bi demê hejîkirina Yûsivî. Pişt rast be. Ez dê wesiyeta Rehîlê bi cih înim û çavê xwe demê. Û dê dilê te jî şad kem. Belê papayî qe. Ez dê çi li wê Sûzê kem awa min daya xîşka xwe Rehîlê. Min soza dayê ez weli Yûsivî bikem ku ew hez bê daykiyê neket. Ew soza te da Rehîlê difayê xwe bicihînit. Û ez ê piştrast im ew di wisa çavên xwe de tu her weku cegeraye. Ez bêm Yaqûb tu tirsî di kartekirin Yûsivî bî çimku min gelek zarokî tey mane? Nexêr, bero vajî. Ez şindi tirsim tu demê xwe himî bi Yûsivî ve borînî û piştîngê zarokê di xwe ji wî rikeyî. Xweş diviyim Yûsif ka were fêrê. Guhim bêje kurê min dilê te tu gel metax fayixayê bijî. Çi pê nevêt bab. Merta fayixa deykeka dilûvan e. Belê pa ne hindî deyka te xweş diviyê min. Belê her çawa bît ez di hemî şiyanê di xwe mez dixim belkê pîçekê hestib dilûvaniya wê bikey. Gelek spas bo te bira. Û ez sozê deme te. Ez parîzim wekî riha xwe û her cihekê biçim digel me bî tu xwişî bo peyda kem. Ji vê re bibe berî ku ez peşimam ji biryara xwe. Wisa diyar e şaxifne te Îlyam Yûsifî nabînî. Kê ev axifne gotîne? Nexir kurê min, ez di hero in me dev hewa bi xwe pêk ve yariya biken. An ku em dişin yariya wekî harol gel bikin? Erê dişin, çi pê nevê. Da biçin. Da biçin. Da biçin. Da biçin. Dê kî ve çin? Hişta xwarina hewa ya may. Şar min gelî zar û kar. Dinle şunu

Hema bihêla ron neke. Min baş zanî kamera ma te çi bû belha. Ev e çi li hewa hatiye. Çavê te hewe pê narabin ku eger hîn bibînin êk carekî dilûva nîp Yûsivî dibetin.

Nizanim bû çi dilê min nehê aram e ji ber wî. Dilê xwe aram ke bira.

Lawî, Yehuda, ma hîna hin. Ev em hatîn. Serûberî gela baştirê lê hatî. O hin dê bi keyf ve xwe dê bêjî mirina dayikayî bi dilê wî bû. Her çawa bî tu birayê wî wekî birayekê baş bax be.